Dimke Sacco nä ĩrakũngũĩra mĩaka mĩrongo ĩrĩ na ĩtano ya gũkũria ũndũ ũmwe na gũthondeka mĩtũrĩre ya amemba ayo. Mwaka ũcio ũrathirire na nĩyo rĩu ADM ĩrĩa tũrarĩ nayo mwaka ũyũ, nĩ tũrahotire kũheana dividends ciĩna cia 14%,

na nĩma nĩ makĩnjakĩire green house ikũmi ngĩmera nĩ ndĩrenda gũcimba maĩ borehole makĩnjimbĩra nĩ matũkombeire mirioni ithathatũ na nĩcio twatukania na iria twacĩbĩte nĩ tũrahotire gwaka unit 22 bed sitter within Kiambu. kwa ihinda rĩa mĩaka mĩrongo ĩrĩ na ĩtano dimke sacco makoretwo makĩhe mũingĩ motungata ma ũigithia na ũkombithia wa mbeca ũndũ ũrĩa ũtũmĩte andũ kĩũmbe makambuni ũndũ ũmwe na ciama gwĩkũria kĩmũtũrĩre reke tũmenye dimke sacco nĩa Ĩno nĩ sacco ĩrĩnjĩcitĩtwo na ĩkarũgamĩrĩrwo nĩ kĩama kĩnene gĩa thirikari kĩrĩa gĩtagwo Sacco Society Regulatory Authority kana SASRA, acio nĩo matũhete license na Dimcase nĩ ĩkoretwo ĩkĩheana motungata kwa ihinda rĩa mĩaka mĩrongo ĩrĩ na ĩtano kuma mwaka wa 1999 hĩndĩ ĩrĩa ya registerirwo thĩinĩ wa nĩ department ya atumia.

kũringana na ũtonga wayo ũrĩa ĩnaguo. Akui kĩroto gĩa sacco ĩno ũndũ ũmwe na akinyanĩria akĩo nĩ maratwĩra kĩhumo kĩa Dimke Sacco. Meciria ma Diocese kĩhumo mokire thutha ndatonya wabici na ndambĩrĩria kũrora ngĩciria maũndũ marĩa ingĩrehe merũ ma gũtũma Diocese yarahũke yũkĩre Ngĩciria Mothers Union tondũ nĩ gĩkundi gĩa atumia na marĩ o kuo. ona thengi wa ũndũ ũyũ gũkorwo ũrĩ mwega andũ ahĩmbĩirio ũrĩo nĩ atumia noguo kĩambĩrĩria kĩarĩ na moritũ maingĩ gatiakĩrĩ kaũndũ kahũthũ tondũ rĩu ũrarehe rĩciria rĩtarĩ rĩaiguĩka kanitha-inĩ na andũ magakuona ta mũndũ no matikuona ta ũrarehe ũteithio na nĩ ũndũ wa andũ kũ exploit o na kũu mbere rĩ, rĩu makuona makona mũndũ mangĩenda kwĩmenyerera nĩ getha ndũkae nawe gũka ũhurie kĩrĩa menakĩo. Rĩrĩa ndatuĩkire mũthikabu wa Diocese ya Mount Kenya South, nĩ ndatwarire report kũrĩ andũ megwĩtwo Standing Committee of Synod na ngĩmera meciria makwa. Na ngĩmera andũ mangĩenda gũtonga nĩo merĩithagĩria mbũri ciao tondũ itirĩrĩagwo kana gũkua ũguo. Na nĩ metĩkĩrire na ngĩgĩta cooperatives iria twarĩ nacio ciothe ciarĩ about 66 thĩinĩ wa diocese. Na twakĩmahe ũhoro arĩa metĩkĩrire nĩgetha moke tuoyane nao ta kĩndũ kĩa diocese no Mothers Union. ona kũrĩ o kũritũ dimke sacco nĩ yatuĩkire ya gwĩtĩkĩrĩka na ĩkĩambĩrĩria gũtuĩka ũteithio kũrĩ amemba ayo memba cia cha- a- a- a- a dimkes nĩ mathomithĩtie ciana tondũ nĩ kũrĩ mbeca cia gũthomithia ona nĩ kũrĩ emergency hĩndĩ ĩrĩa wakinya handũ ũgeka atĩ ũka- ũgakomba mbeca cia gũthomithia mwana Nĩ makĩte manyũmba ma gũikara. There are many develop- developments iria ciĩkĩtwo. Kĩambĩrĩria athuri nĩ monaga tarĩ ũhoro wa itherũ atumia mareka. Ona tũthendi tũu twahoyũ- twa- twaheanwo mũciĩ makona ta tũtarĩ ũndũ tũgwĩka. No nĩ macokire makĩona mbeca icio ina ũteithio mũnene thĩinĩ wa mĩciĩ. Magĩũka makĩnyitana na atumia. Na nĩ ũndũ ũcio nĩ ikũrĩtie mĩciĩ kuma level ĩno makamatwara level ĩyo ĩngĩ na no megũgĩthiĩ magĩkũraga o ũrĩa mũndũ egũthiĩ na mbere akĩrutaga wĩra mwega thĩinĩ wa DMKS. Gũkorwo atĩ Dimke Sacco yakĩtwo mũthingi-inĩ wa gĩkristiano ũndũ ũrĩa ũtũmĩte ĩkũranĩre na sacco nyingĩ. Bishop wa gatandatũ wa Diocese ya Mount Kenya nĩwe Bishop Charles Muturi nĩ aratũmenyithia ũndũ ũyũ nĩ ũmahũthĩirie wĩra wa gũthingata mũingĩ gũtuĩka a memba. Kanitha ũheanaga kĩĩrĩgĩrĩro

ĩgakũra mũno. Amemba arĩa mambĩrĩirie Dimke Sacco mambĩrĩirie na kũigithia ciringi magana merĩ na ũndũ ũcio nĩ ũkĩte ũgĩcenjagia harĩ mĩaka ĩno mĩrongo ĩrĩ na ĩtano kũgerera gũkũra gwa Sacco ĩgakinya nginyagia gĩkĩro gĩa Fosa ũndũ ũmwe na ũtongoria mwega. Ũtongoria witũ kuma rĩrĩa twanjirie uh, Dimkes Tũkoretwo tũkĩgĩa na ĩrĩa ĩtagwo annual general meeting, nĩyo ĩkoretwo ĩĩ ũtongoria ũrĩa mũnene mũno thĩinĩ wa Dimcase, no kwĩ mwaka-inĩ wa twenty twenty two nĩguo twacenjirie tũgĩthiĩ na ũtongoria rĩu wa gũkorwo atĩ twĩna ADM, na ADM ĩrũgamagĩrĩra annual delegates meeting, ĩrĩa tũkoragwo na delegates mathurĩtwo kuma branches -inĩ citũ. Anaikia hutu huru huru, sema huru, tunawaita waikia huru. Na nĩ tũthiĩte tũgĩkũraga tondũ thutha ũcio nĩ tũcokete kũhingũra branches ta ikũmi na ithatũ thĩinĩ wa counties ithatũ na thĩ- tũgacoka gũkũra ona maũndũ megiĩ ah, technology Ũtonga wa Dimkes Sacco nĩ ũkũrĩte na gĩkĩro kĩnene na nĩ ũtanyĩtwo gũkũra makĩria. Ũtonga wa Dimkes Sacco ũmũthĩ ũyũ ũkinyĩte 2.85 billion Kenya shillings na nĩ ũtonga umanĩte na ciringi magana merĩ marĩa atumia ma- maigithagia hĩndĩ ĩrĩa marĩnjĩstaga thothaitĩ ĩno mwaka wa 1999 na nĩ tũrenda gũkũria ũtonga ũcio harĩ mĩaka ĩrĩ ĩgũka nĩguo ũkinyanĩre bilioni ithano na tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa kategorĩ ya sacco iria nene thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya. Na gũkinyĩria rĩu, amemba ngiri mĩrongo ĩtatũ na ithatũ a DIMCAS nĩ maigithĩtie birioni igĩrĩ na mirioni mĩrongo ĩtandatũ na magakomba birioni igĩrĩ turuma igĩrĩ iria makoretwo makĩrĩha na njoherera cia thĩ mũno. DIMCAS sacco nĩ sacco ya mũrĩmi wothe mũnini na mũnene. Gĩtũmi gĩa tũingĩre Dimcase rĩ, niĩ ndarĩ memba wa Dimcase mbere. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa ndakorire gĩthima ndatuĩka chairman rĩ, nĩ ndonire mena handũ mararemererwo makĩenda gwĩka ũndũ. Nĩguo ndama advice rĩ, ngĩmera niĩ ngoragwo ndĩ memba wa Dimcase, na Dimcase nĩ makombanagĩra mbeca kũringana na iria na magakũgũrĩra. kĩndũ kũringana na ũrĩa mũratwarana nao. Na kuma hĩndĩ ĩrĩa twa, ndamatwarire twakomba mbeca cia mbere rĩ, nĩ twakombire mbeca tũgĩkomberwo ciringi ngiri magana matandatũ rũni rwa mbere tũkĩgũra plot. Tangu nianze kuingia niliweza kukopa

makĩnjĩra nĩ mekũhe ndathire ngĩona nĩ andũ a kanitha mena ũkristiano mũingĩ ndacoka ndathiĩ ndarora mathabu mao interest rate ngĩona nĩ njega mũno ngĩona nĩ ya mũrĩmi mũnini nĩ ya mũndũ ũrambĩrĩria biacara na ndaumana working capital koguo nĩkĩo ndacagũrire sako nyingĩ na bengi nyingĩ ngĩcitiga ngĩthiĩ dimkes tũkoragwo na individual account ningĩ nĩ tũkoragwo na corporate kana institution ya mena biacara marĩnjĩstĩte Ah, ningĩ nĩ tũkoragwo na akaunti cia kanitha na to kanitha wa Anglican nĩ tũkoragwo na kanitha ciothe o kanitha ya mũthemba wothe no yũke na ĩhingũre account na ĩtuĩke ya kũ benefit ningĩ nĩ tũkoragwo na junior star tondũ mwana e mũnyinyi wa mũthomithia gũ save egũtũra acĩvaga na akagĩa that freedom ya gũkorwo ena mbeca ciake Ningĩ nĩ tũkoragwo na fixed deposit accounts na call deposit. Ũngĩkorwo wĩna mbeca ciaku wĩigĩte handũ nyingĩ na nĩ wetereire gwĩka kaũndũ, no ũtũrehere na tũkũhe interest ĩrĩa ĩkoragwo njega mũno na nĩ negotiable koguo no twarie nawe nĩgetha tũmenye kũringana na nĩ mbeca cigana, ũrĩa ciĩ nyingĩ noguo nayo interest ĩkoragwo nyingĩ. Ihinda rĩrĩa ũgũtũhe o ũrĩa rĩ rĩnene noguo tũkũhe interest nene. Oho nĩ tũkoragwo na account twĩtaga Smart Saver, na Smart Saver account nĩ ya mũndũ ũrĩa ũrenda gũ save kana kũiga mbeca ciake nĩgetha eke kaũndũ fulani. Mwena-inĩ wĩgiĩ motungata ma ngombo, Dimke Sacco nĩ ĩtongoretie harĩ ũheani wa ngombo iria iheanagwo mathaa manini tu thutha wa mũmemba gũcihũria. nĩ tũkoragwo na bosa services na fosa services uh, bosa nĩ back office services tũheanaga nginya maita mana ma savings yaku koguo waiga ciringi ĩmwe no ũheo ciringi inya ningĩ nĩ tũkoragwo na facility ingĩ ta angĩkorwo nĩ emergency angĩkorwo nĩ maũndũ ma education uh, maũndũ mothe nĩ tũhotaga gũkũhe na saving ĩrĩa njugire nini mũno ũreka kuma magana matano kwambata nĩ tũkũhũragithia maita mana Ningĩ nĩ tũkoragwo na FOSA services. We wĩ mũmemba kana wĩ, wĩ mũmemba no ũhote uh, ku access services ta bengi na current account ũgakorwo na checkbook na nĩ ũhotaga kuona marũni ta uh, FOSA development loan angĩkorwo nĩ ũrenda kũgũra mũgũnda kana ploti ya gwaka aitha ya gũikara kana ya kũrutĩra wĩra angĩkorwo wĩ mũrĩmi no ũke tũkũhe mbeca cia ningĩ angĩkorwo ũrenda kũgũra matangi nĩ tũrĩ na partnership twĩ nacio na andũ arĩa mendagia matangi tũkakũhe na thogora ah, mũnini gũkĩra ũrĩa marendio matuka-inĩ ningĩ nĩ tũkoragwo na product ta overdraft nĩ ũndũ wa andũ arĩa me biacara-inĩ tofauti twĩho twĩ na LPO financing Ũngĩkorwo wĩna rũni na harĩa ũrĩ nĩ ũraigua interest ĩ igũrũ mũno, koguo nĩ tũgũraga rũni. Dimke Sacco ndĩheanaga motungata mayo gũkũ bũrũri-inĩ tu, kuona ĩrĩ na amemba nginyagia mabũrũri ma na nja, na ũngĩenda gũtuĩka mũmemba, mĩtaratara yao nĩ mĩhũthũ. Na oho nĩ tugaga mũndũ atuĩka memba ti customer. tondũ twarĩkia mathabu o mũico wa mwaka nĩ tũgayanaga kĩndũ twĩtaga dividend gũcokeria members na nĩ ũrĩhaga ciringi ngiri kenda nĩgetha mbeca icio waruta ci share capital igagũteithagia kuona maciaro ma dividend. Kũrũmĩrĩra gũkũra kwa mĩtambo ya ũtungata, Dimke Sacco nĩ ĩheanaga mobile loans, ũguo nĩ kuuga no wamũkĩre rũni rwa nginyagia ciringi ngiri mĩrongo ĩtano thimũ-inĩ yaku. Oho nĩ marehete motungata mao mataũni-inĩ ũndũ ũmwe na icagi-inĩ kũgerera agents arĩa mateithagia amemba kũiga na kũruta mbeca ona rĩrĩa bengi cirĩ hinge kuona marutaga wĩra mathaa maingĩ. Niĩ ndĩ ta agent hingũraga thaa igĩrĩ cia rũcinĩ nginya thaa ĩmwe ya hwainĩ. That means bengi ciahingwo no thiaga wĩra na mbere gũ serve customers. Na holidays nĩ hingũraga kuma thaa ithatũ nginya thaa ikũmi na ĩmwe. Koguo ngoragwo ndĩ on throughout. Ĩno nĩyo ndũmĩrĩri kũrĩ amemba ayo, aruti wĩra, ũndũ ũmwe na arĩa matatuĩkĩte amemba. Ũgarũrũku ũrĩa ĩrehete kũrĩ kũrĩ bũrũri wĩ wothe, to to Akristiano a kanitha wa Anglican nĩ andũ othe. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ingĩrahĩra mũno nĩ atĩ nĩ sacco ĩna mũthingi mũrũmu mũno, rĩu koguo ti sacco ĩrayumba yumba. Sacco ĩno nĩ beyond diocese ĩno. tondũ ona andũ nĩ moete mbia magatwara ciana ciao university sako ĩno nĩ ĩtwarĩte andũ nginya rũraya nao mathiĩ rũraya nĩ mamĩkaga sure nĩ mathiĩ na mbere na gũikara thĩinĩ wa sako na tũgakĩra ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa ũtugi wake Kũrĩ aruti a wĩra, nĩ makoretwo makĩruta wĩra mwega mũno matongoretio nĩ our CEO na tũkona sacco itũ ĩkũrĩte na njĩra nene. Na kũrĩ members aitũ nao, onao no nyende mũno mũno kũmacokeria ngatho tondũ tiga nĩo, magakorwo magĩtwĩtĩkia ithuĩ twĩ sacco na makahota gũka kũruta mbeca ciao nĩgetha tũhote gũcionjorithia. Nĩ makoretwo magĩtũhe support nene mũno thĩinĩ wa sacco. Na no ingĩthiĩ na mbere kũmoria mathiĩ na mbere kuongerera ũigithia wao thĩinĩ wa sacco ĩno itũ, nĩgetha onao magakĩona maciaro mega kuma gwĩ sacco. Nao arĩa angĩ mangĩenda kũ join sacco ĩno, nĩ ingĩenda kũmoria moke ma join sacco ĩno itũ. Products citũ nĩ cithondeketwo atĩ nĩ cikũhota gũteithia mũndũ wothe ũngĩenda. ah, kå join sacco ä no itå ĩyo nĩyo ĩkoretwo ĩrĩ thabarĩ ya mĩaka mĩrongo ĩrĩ na ĩtano ya Dimke Sacco na nĩ tũramendithĩria mĩaka ĩngĩ mĩingĩ ya gũtheremia amemba ayo.